Nyaƒenɔ. Aƒetɔ nye.
Nu ye nèɖa ne wòtrɔ ya? Elã mele detsiɛ me sugbɔ o. Nu ke dzɔ? Aƒetɔ nye. Ega ke xe kɔ na mi. Ega mesugbɔ o. Yae na be enua meɖae la mesugbɔ ɖe eme o. Egblɔ nam be agbeti akɔ kaɖi fe ve. Agbeti?
Ee. Megbɔna.
Agbeti.
Agbeti. Ya.
Oh. Kɔ kadiga ɖo ɖa. Oh.
Kadiga. Mm. Oyi ko na kplakpla sese nenema ke enu ya ɖe gbalẽ aɖe gbalẽ adzo ŋɔ na gaɖo aɖe. Nga l'électricité dɔ wɔna. Oh.
Nye aƒetɔ, leke ma nɔ ƒoƒo ne kokokoko adze be míakpɔ kaɖigba, kaɖigbalẽ hafi ahe fae? Nenema koe wɔnɛ me. Agbeti.
Gbegblẽ ke ma hefa kaba ŋutɔ. O!
O! Èkpɔe kɔ wò aƒenɔ ƒo nu na ma. Haba me ke nye ma. Ha, haba me ke nye. Menye hawo tsi, nye hã mekpɔna hawo tsi dzia. Nu ke nye lɔ̃ kpɔ ma. Nu ke nye blige ma be botokɔ, botokɔ ge dze tsi me ene.

ƒoƒo na wo nye kple srɔ̃ mi ƒoƒo nye kple aƒetɔ mi ƒoƒo hã ne ƒoƒo ƒoƒo na basabasa ƒoƒo na basabasa ɛɛ nye aƒetɔ meɖe ŋku ne ne metrɔ gbɔa ne edzi be maxe light bill koa. Makpɔ paper hafi mahe fa. Ne mekpɔ paper mefe he ge o lo. Nye fe he ge o. Woanɔ afi ma anɔ ha bam ame ƒoƒo nam. Ɛ, nànya be ne mexe fe wa hã, meɖe ge ado go aƒea me. Be ɖe medze tsi me oa? Edodo ge. Enye gbe ɖo be edodo ge.
Ɖevi ma ɖe yakame tɔe. Ye na ta le hɔyɔhɔyɔ nɛ abe gbeɖuɖɔ ene. Mistake wònye mɔ mexɔ ɖevi ma da ɖe aƒe nye me. Egɔme ɖe.
Kpɔ ɖu ŋa.
Nya manɔ aƒea me ko. Ye na gbe fehehe. Nye ŋutɔ aƒe nya. Ne mahe faa o ko adodo ge. Ezo ɖe ƒe.
Enye ŋgblɔ va dodo ge. Edodo ge. Yɔ. Gbegblẽ kpɔtɔe ma, haba me kpɔtɔe ma. Etɔ haba me.
Me nye mi, nye mi kɔ ɖe me ne kabli. Kadza ŋke ne. Mm.

Aƒea ŋutɔe midi be yeagblẽ aƒea ɖi ada ada ada ɖi nam alo midi be yeagblẽ aƒea ɖi eye matrɔ zu aƒetɔa. Hemale hemale fi ye sɔ dɔ vena tɔ hemale lolui ɖe abena ɖe he lolui ɖe abena ɖe e e e e zɔkpono enye mi ena fi ke ŋutɔ to hã e wa ɖe gaku ɖi ge mekuo ge le gbili nye amega ho ne ɖuwo ka va le ne ma meɖe ge le ame no mekuo ge afuwo katã le ame no keke atɔ kɔ tu ne srɔ̃ wa afi na nya bena ɖe e mebara

Leke va nɔ xixe ɖe ke, vuvɔ mewɔ ma, alɔ metsɔ ma, kɔnu yi xɔ me ɖe. Wowa xe yina mla yi sia. Eka ɖe dzi be yeme vɔvɔm na agbeti be ŋmɔ woa. Tɔ agbeti na me vɔvɔ nɛ.